ahee mpfukile jiwe hi pfukile hi nga vona hi pfukile Yes.
tlhele hi hlangana na- nakambe hi namuntlha Yeah. aka episode ya mina n'wini hi xeweteleni valandzeri va hina avuxeni ina
eh, i karhi hi nga vonani
achanza valo a a la ta ku namuntlha ne hi vulavulanyana switsanana ku na leswa swa ku munhu a suka vuton'wini bya wena mm. ivi swi famba swilo ivi mm. ku ta van'wanyana swi nga fambi evuton'wini bya n'wina swi ko ku ku na lava va nga tshama va suka vuton'wini bya n'wina swilo swi sungula ku khuluka a a hi mhaka ngopfu ya ya kusuka ka vanhu mm. ku va ku ri leswi programming yi nga tshamisa xona hambi vo vanhu valava u ka u nga va tivangi ta kuma ku a wu ta i fikini laya se swi ngo kotlanisa ku i kuma ku dadada a faneke a chika ku a bazini ku sa kusuka huwa ne mara it doesn't mean ku bazi a ri nga ha ta famba ri ya laha ri ya kona mhaka ku dadada i chikini
A ku kuleni ka n'wina a mi nave ku pfuniwa ku halo no hlangana na so vanhu a va ni pfune ni fikelela nyiko ya mi yi fika la se sweswiwa hi ku hi n'we mi nga duma swinene mi le ku tivekeni ma ha ri na ku navela ku a ku ti vanhu va ta mi pfuna mi vula ku va ni pfuna hi swo fana na yini. hi ku navela ka n'wina a ni kha a hi sunguleni loko ma ba album yo sungula mm. u loko no kuma munhu a ni sponsora hi hi transport or tinsimu ta mina ti fikelela laha na laha na laha mm. so sweswi sweswi mi nga kola niwani swi ko ku mi le ku naveleni ku ku nga ha ta vanhu vuton'wini bya mi va ni pfuna ni fikelela swin'wana mi no pfuniwa hi vanhu sweswi ni nga kwala ne mm. ene vanhu lava va ni pfunaka ne a va nyawuli hi that that eh, eh, va nyawula but ni vula ku a hi lava va ku loko u n'wi vona ne u ku hayi leti ti rich leti one obvious jiwani ti ta endlela one two three hence a ni undermine vanhu ne xisa xin'wanyana a ni lavi ku xi vula hi vito ne loko ni posta ku hi ti 22 ta august ni humesi playlist hi ku ni heti ku recorda hi ti 21 ta august Shin Texta xi ku, Mhani twe mi ku mi ta sungula ku rhikhoda hi ti-8 ta September na ta data. Mm. Se ni ku, e mara ni rhikhodini sweswi ni hetini because ni lava ku va busy hi swin'wanyana ne. Xi ku, e se a ni mi budgeteleli for for September. Yeah. Se ni ku yini xi ku mali. Xi ku kambe ma ha tirhisa Capitec, komba ku a xi sunguli ku ni hoxela. Xi ku kambe ma ha tirhisa Capitec, ni ku e xi ni ba hi thousand.

a ku tsimi ta n'wi ti mi bela ngoni la ta mi sponsora n'wini Yeah. ni ku okay a ku mi ni thinta wa vunharhu Yeah. a ku ri rini nkarhi luwa hi timoti loko mi loko hi ya performa ka byongo ku na lemi nga- nga ku hi december ku na december ku na good friday swi kombaka ku ri good friday e a ku mi ni taxta hi wa vunharhu mm. se wa vunharhu ni n'wi texta ni ku mi te ni mi texta wa vunharhu a ku ten thousand tli a ku mi mi tsemisa ti-u s b ti tele nyana se ni ku ni nge tsemisi ti-u s b ni ta xava again sweswo swa ku taniya mm. so i vanhu lava va ku va va va ri ku ni pfuneni mm.
ku na loko mi kha mi perform mm. mi kuma ku a hi langutiseni lera ni ta chela airtime eh, lero ivi crowd ive yi tlakuka yi yimbelela na n'wina so mm. yi famba na n'wina loko swi leswa swi kha swi mi kha mi perform mi kuma ku van'wana loko va nghena swi nga vi koo leswa swo taniya loko n'hweti kun'wana mi fika mi nghena swi nga vi koo swi va swi mi khoma njhani Swi swi swi normal leswi and mi fanekele mi va mi swi expect-ile handle ka loko mi titwa mi ri blind. Se loko mi swi tiva ku i nkateko lowu taka wu huma ka Xikwembu ne ma swi twisisa ku a wu nge tshami wu ri kona. Eh swo swo vava ni se ni ze ni twa man'wana ma khome topic hi Timoti ma kha ma ku a hi hiti e hype liya nghoma liya ne as if mina ku na laha ni nga tshama ni ku i hit hambi yi hit hambi yi hype. as long as vanhu va hlaverini swi va kha swi tsakisa sweswo se na loko va nga hlavelini ne mm. swi fika mara masiku lama ne i a swa ha talangi leswi yehe mm. swa va nga hlavelini mm. u nga u se xikwembu xi kwatele un'wana la se xi swi endla ngopfu a ah, hi kwihi va nga tshama va nga hlaveli hi timoto hambi ko va ku ri na vanhu vo ka va nga ta ti xandla e va va rhasa ku ku fana lavo vo- vo tala i think xi holova na un'wana se xi ku na ta n'wi komba so- hi soli mi nga swi vula ku achieve vuton'wini leswiya ka music yini leswiya swa ku hi biliya mi yi kumaka valandzeri leswiya hi timo dadada ne ku ha munhu loyi a nga muyimbeleri ne mm-hmm. a nga swi laviki i nga yimberiwi swi fana na leswa swo munhu a ri na na youtube ne mm-hmm. a kumbe swa ti-subscribers an busy hi swona mara loko a nghena always ahe ahe kombe mi subscriber wa twisisa ne u nga yimberiwi e swi fana u kha u tirha ku mi muholo a ni na mhanga na wona mm. i tirhela yini loko i i ri nqambi na ku ha nqambi yi nga lavi ku duma ku ha nqambi yi nga lavi ku seketeriwa more especially loko va ri xitejini swo ala swo ala xo xo yo languta tlhelo xikwembu ene hina xi nga languta hina ne hi meka xo ku xi nga jikisi nhloko hi xi entertain hi xi entertainer too much eh, xi xi ta xi ta va ho later Yeah. Eh. a hi vulavuleni hi loko vo mi nyika vudokodela sweswi Eh. va ku dr soni makamu hi ku navela ka n'wini mu ku a ni va mi nyika vudokodela hi va ku bandi leri a wu navela ku u havaxeriwa hi mani u vhe u va doctor suri makamu sweswi a mi ta tsakela ku mi nga mbala hi sona hi mani xo sungula ni kha ni nyikiwa hi mani mi nga mi nyikiwa a ho hi university of venda okay Eh, a ni se va ku chuzisa va ku bandi leri u la wo mbarisiwa hi mani wa wa muyimbeleri un'wana un'we lowu mi nga tsakela ku yena vuton'wini bya n'wina a ndzi tsakela ku mbarisiwa hi pin pin okay hikwalaho ka yini ka pen pen Eh, pin pin ni kule ku ri role model ya mina ya dadada Yeah. a ni a ni loko ni sungula music ne a ni endla disco mina hi mhaka ku rhandza pin pin so loko ni fika ni dyondza katara ne swi boha ku ni cinca kusuka ka disco ni nga ha swi koti ku chaya disco ni chaya ta xitsonga ivi ni boheka ku jikela role model ya mina se ni ya ni ya fevha fevha van'wana va lava baku xitsonga ni kota ku landzelela swa vona siku rin'wana hi dakata ku na muti un'wana laha a va ku hi le ka mapendani sweswi nga ku tshama van'wana ne kusuhani loko u chasi malwangu ni ni kha ni huma timbutini ne ni fika ni hindza hi laha mutini luwa ni twa ku kha ku chaya risimu rin'wanyana ni swi twa ku i voice ya ya phinphini leyi mm. se ni nghenela laha mutini luwa mm. e ni fika ni yima ndhaka gova so ni yingisela risimu leriya ri kha ri fika hala ko viva siyandhani yo hi mi tihosi oh, ta misava leyi ri kha ri ya ku heleni ne mm. ivi ri hela lowu ri hela ne ku nghena mahungu e se ni loko i mhani lowo fana na na na voice yo yo fana na phenpheni se va huma laha va va muti luwa va ni kuma ni yimi laha ndzhaku ka goho um se va ku xo yini a ni twa risimu rin'wanyana ra ku ra ku ra voice yo fana ya phenpheni se a ni yingise rona swi va ku hi yena hi loyi khasete ya kona va va humesa cassette va ku hina hi hi xavile se ni yi khoma nhlaya nhlaya ni tsakile dadada ne loko ni heta ku va nyika khasete liya back ne ni tsutsumi ni ya jika ka makawukawu or kusuka hala ne ni ya jika ka makawukawu ni tlhela ni vuyela kaya ni kha ni nga heli nchumu ni kha ni tsake ku role model ya mina se yi ba xitsonga lexi ni baku xoho a ni tsake ku pengeta tata se imagina munhu yaloye a fikaka hava xela
bandi i xin'wana na xin'wana Yeah. hambi to fika ti ku khoma nhloko ni nga baleta to ndzi tshika tinyamalala ni kota ku ti ni khomile
a yi tekeli vambirhi or vanharhu lava loko wo mbarisa gaweni mi tsakela ku va nga perform aka ntirho wa n'wina a ka tinkambi
Eh, ta xinuna kumbe ta xisati Ni nga tsakela ku ri ku perform munhu wa ku fana na president Benny Mayengani okay ni nga tsakela ku ku perform munhu wa ku fana na na Mlanbza wa Ndzumba ni nga tsakela ku ku perform munhu wa ku fana na Rosa okay khensile ku na siku rin'wanyana mi mi nga endla video mi ku la movheni ku na nhonga ni laniwani. ene nhonga leni ni ta famba na yona mm. ni ta yi tshika ka mavambi mm. yi fika njhani laya oho a na ha la ku hlaya ka lava yaku eh, eh, ni a ni na na swicele ni na king tsonga a la ta qambiwa a la ta qambiwa eh, so okay

ku na nhongani endzeni ka movha se joke a ku ri ku nhongani leyi ni ya yi chicha kule mm. ene loko no yi chicha ka malamula yi ta yi ri dorobeni yi yi nga ti kumela ti-connection yi kota ku swi tiva ku yini swi hala wa twisisa se ni langa ndhawu leyi nga xikarhi a ni nga ta vula ku ni ya yi chicha xikarhi ka nhova ni ku ni ya yi chicha ka mavambi hi ku ka mavambi hi ko kule loko munhu a suka la ka midavula ku yi nga ha tivi ku vuyela ndhaku it was a very clear joke yi fana na yin'wana ni nga tshama ni yi ba aka tiktok ni phunteriwa na ha tirhaka munghana lona yena ne ni ku vanhu va kha va ku why xon a ya ka mantshwane navusiku ni ba joki yin'wana yo yo believer ku munhu un'wana na un'wana la nga matured u ta swi twisisa ku i joki ne ni ku hi ta byela va ka munghana lonene va teka mantshwani liya navusiku va yi vuyisa na nhlekani mm. ivi va teka afternoon drive va yisa ka namadyambu joki i ku afternoon na namadyambu nyanya u kuma message wo why i poyila xitichi xa hina serious se u sungula u tivuta ku munhu loyi normali la la ni vutsaku leswiwani e joke ya ya obvious so he that that mm. hi leyi ni endlaku ka leyi pheme ka ti-interview to tala to vo n'wina ne mara ni vula ngopfu specifically i dadada mara sweswi ni vula ngo wena mm. na tshama hansi ni tivutisa ku dama xivutiso lexiwani like vanhu va hleketa ndlela leyi lavan'wana kumbe yi ya ngo lowu pari one ni vula ku a wu swi twi ku yi joke ku nhonga ni yi ta lahleka ku vuya lowu ni fambela yo ka mavambi okay hi lexi vutiso tatata ne ni kombe mi ni hlamulela n'we mi lava ku ba jogi ku mi suki na nhongani kaya mi ya yi chicha kule mm. a mi ta mi te mi ta yi chicha kwihi loko va ku ri n'we
a yi chicha ka xi tlhelayo ka xi tlhela njhani kaya ka malamulelo
a ni joki na joki hi laha u fambaka hi kona hi tata oh. joki a hi leswi nga ku humeleleni a wu ta yi chicha kwihi a ku a ka mukhomi a ka mukhoma va ta ku eh, ni yi chicha hi mhaka kini vona na ku komba ku tiko rin'wana na rin'wana ne ri na swa rona what is this pima ku munhu u nge n'wi tsakisi hi dadata Mm. more especially loyi a nga ku- ku kuweni ka yena ku- kulweni na wena yeah a meka ku sure ku wana that's why manager phila yi tshame xi vula marito man'wana ma kona enghomeni hi hi timuti ne ni ma kuma ka philani mm. xi ku vanhu vo tala lava va waku ne hi lavo la ku gonya hi munhu un'wana hmm? yana mahlweni na xivutiso xa nhongana a ni sweswa wa ha ni vutisa ku hayi mavambe xibasini a mi hlamula u hlamulekini
mara wa ngo swi vutisa wo ho sungula hoy mi ni hlamulekini ku n'we mi ku yi joki xivutiso eh, nhongani liya wa wu ku swi serious e-e Eh, a ni la ku twisisa u tsaleriwa hi mani swivutiso ka ku a ni tsarile wa ta swivutiso swa wena sometimes ne Eh. swi phuntanya ku fana na diza tin'wana se ndzi hleketa ku mi nga mi ri na connection eh? diko if ka ni bo tshena leswi ka ku na swi swin'wana swi ta ku leswi fita ku vutisiwa hi mani mani eh ene okay ai home ka do oh hi dona i don't do you e man do
ai ma hle good so sweswi ne ani mata wa yini vutisa hi leswi ya ne mm. eh kuna karhi mi kuma ku ma trenda for that week mm. mi yo vula swo karhi mm. u kuma ku am busy hi swona i la xikarhi ka ka vhiki rorero mm. mara mi swi vulini vanhu va va busy hi swona mm. se a ni ta ku hi basisanyana swo sweswo ku fana na swa nhongana ku na vhiki leri a mi nga vulavula hi marisburg mu ku na khombo i i i mari
wata wayenhleka ka marisburg ni voni ma kha ma wina two not eh. a yi xa khipako xi kha xi endla swi swin'wani eh, mi vulavula hi xona xa khipa mi khipa marisburg
e ku komba ku mm. eyi a ni swi kumeriwa yini okay continue good xivutisonkulu lexi hi vulavulaka hi xona why mi diveta sweswi mu huma ka black leopard mi nghena ka ka marisburg
no mi huma ka black leopard n'wi ku n'wina hi tiva mi ri munhu wa black leopard Eh. loko mi hi kombisa ku sunguleni na swikipa swa n'we a ku ri kombisa handle va leopard Mm. so sweswi mi diveta mi kombisa ma eh, marisburg ku hi na khombo marisburg wara wara wara wara swi swi- swi hambana kwini na ku ni favor leopard swa Eh, ni ri ku diveta a ni ri mi tshiki ku fevha leopard ya n'wina hmm. ni lava ku twisisa ku i yini sweswiwani hi vulavulaka ngopfu hi marisburg
um xivutiso xa wa xi tliya handle ka loko ku ri ku n'winyi ku diveta u swi tivi swi vula yini mfo u vula yini ku diveta
a xi tliye hi timuti byi ri yini diza lexi hayi u nga yimeleli hi timuti ah, oh, mm, ku ya leswi ni swi sa swo ni nga tivi kumbe hi ku dwe tatata
eh, a xikwati leswi xikwatsini swa leswaku dyeni okay mara nxo ndzi lava ku vula ku loko mi kombisa ti-example ta to to fambela na bolo minkama yo tala a ma kha mi kombisa hi black leopard black leopard endle one two three black leopard mara mm. sweswi a ma ha kombisi black leopard mi kombisa hi marisburg united mi tluriwa hi dyisa ledyiya no I, I, se, se dyona ne byi ni endle ku ni swi twisisa ku wempe i dadata hi swona leswi i vulaka swona swi languteka dima na swona okay.
black leopards ni favor yona and xo sungula reason ya ku ni yi favor i ku yele kaya mm. ne dadata yeah. so marisburg united a ni yi favi that's why ni yi twa na na vusiwana loko yi kha yi endla leswa swo xa khipa xi khoma bolo xi tlula hi ndlela yoko khombo khombo khombo ka marisburg united what is this ya ene a ku na munhu la kota ku edita tivhidiyo ni editela ri kha ri tlula so yiva va kha va ku khombo ka marisburg united swa kota hi botana hi ndlela ne good ehe hayi bali kha li tlula loko eh, u khombo ka maritzburg united mm. so a no a no va ku yi themendeleni maritzburg united ni vulavula swa bad hi yona mm. black leopards ni va ni kha ni vulavula swa positive hi yona mm. so a ni divertangi okay mm. let me dream
continue mara loko a ha ri kwalani kasi wayin'we loko mi vulavula hi yona vanhu va swi cinca swi va swin'wanyana futhi hi voka n'we nga ku ri yini hileswi a ni yende munhu nge n'wi tsakisi tasa ni ku byelini ku loko a hi yo vulavula hi mukhomi mm. a ku ta va na gidiboni hi vulavula hi le gumbani ku va ku ri na vutivi hi vulavula hi le bokoro ku va ku ri na leta to hluvisa tidonki sweswiya swa swa- swa ku taniya wa swi twisisa so xin'wana na xin'wana munhu la a a- a lava ku mistake aka xilo xo karhi ne i- i ta yi kuma i tatata hence wena va ku lavalaviku i tlangatlangi tinsimu ta soul makamu va ku hupa va nga ku kumi va ya ku kuma ka mr post eyi i munhu loyi a nga ku laveni ka mistake a vuton'wini bya wena because ku hava munhu loyi a nga perfect u busy na wena mfana loyi wa okay hayi vusa hi ti hi timbirhi okay okay swi koka n'wina n'we mi na titalenta ta ku tala mm. loko mi tshameni na n'we mi tlhela mi chuha hi n'wexe u nge mara talenta ya mina hi ndlela yin'wanyana the way yi nga yi swona a swi talangi sweswo i swi vona ne mm. loko i ri wexe mo especially kwalaha mi vulaka ku loko i tshame i ri wexe a wu talangi u swi vona wa tiva talent i tala ku yi vona ka leswa swa ku fana na yini ne na leswa swa ku i phasiwa bolo so yi ta yi ri short i fika yi ku e yi ku ga ivi i kota ku yi vuyisa hansi i yi kandziya hi kan'we yi tshama ne i swi vona loko se yi beliwa timuti loko ti ku hi ba nhloko ka dyona ti nga swi langutela or ti endla leswo loko ti lava ku heta ti tlula xikan'we na bolo ti ya henhla ti rhanga ti jatama bolo yi fika yi ga what is this u kota ku swi voko o oh, swilo leswi a swi koti hi mani na mani a wu swi voni loko u ri wexe hi swi voni loko yi ri na lavan'wana e so a ni swi voni loko ni ri nexe ni swi vona loko ni ri lavan'wana na leswa swo xilo ne u swi voku leswi hi leswa swa mina leswi mm. swi nga swi lo cinciwa rha na rha na rha eh, sweswi hi swi vona hi loko vona ka lava n'wanyana wayi i ni vutisa sweswo a hi ni ku na leswi mi kuma ku na mina yo tshama so ivi ni vona leswi ni swi endlaku kumbe ni swi yingisela mm. oh mara ni blind eh. no swa ku endla leswi eh, ni ku halani bini layi yane halane
swa twisisa ni ku lani bini mani va vuluma rito man'wana mm. vanhu va ka n'wini mm. va ku sorry so lesweswi hayi mhani va ka hina ana n'wina na sati mina dada
mhani va ka hina vula yini umisa loyi njhani
mhani va vule marito man'wanyana sweswi mm. va ku soul soleng ka ku va ni nga ku tshembi loko ma fika ka n'wina marito lamaya ma fika ma va yini aka vutomi bya n'wina mm.
hayi leswiya swi swi swi normal dadada ne wa ta wa ta satan ri na ri na xikili xin'wanyana ne mm. xa ku loko we u ku wa u lava ku endla something xi nga ta ku humelerisa nyana ne ri lwa na wena a swi le endli nchumu sweswo hambi yesu ve nge i suka tilweni like ri n'wi landzeni i ri a ri ku fasteni u ri fika loko bot chuna vuswa loko ri voho n'wana wa xikwembu mfa maribye lama nga ma cinca or this is laha ri fanele ri chava loko e yesu ri le ku fasteni heyi ri nga chavi so ri ku nghenisa sweswiya wehe se loko li swi voko hayi that that that tiyi ngopfu ne ri ba ti surroundings u kuma nsati wa wena yi sungula ku e mina leswo haxa swa n'wina ne swi ni nyanyatsa hi ndlela yin'wana he yeah Eh, se yi fanele yi chuza ku ni la ta yisa muti mahlweni or la ta yisa swa swa swa vuyimbeleri mm. ene u kuma ku hi nkarhi walowo loko i ya i ya moyeni ne i tlhe fika yi flopa swi ku trendisa hi swi swa bete sweswa swa ku tanihi ne mm. se ku nghena vatswari va ku a hi ta hi yimi na yena makoti mara loko se hi ta hi ta vo leswiwani what is this mm. so leswiya a ku ri ku xi bati xi bati surroundings ta mina ku ti kota ku ni ku ni discourage mi mi mi ni socha hi datata ne e ene ni ni socha hi ndlela liya ya ku a ni ni ti-back up loko ni ya nyimpini ne no tsaka loko yi ta back up mara ni ta va ni kha ni ni tibyela ku ni ya kona that's why ni we ni realize ku ku na swilo swin'wanyana ne hi hi tele ni wela kona na mina ne ka ka ka ka ka vutomi bya van'wanyana ne leswiya swa ku i xilo a hi xi lavi ne mhm. and a hi believe ka xona ne ku munhu a nga kota ku tshuka a hlomukini hi xona ne mara a hi suki tlhelo ka yena ne ku endlela ku loko o popa hi nga vi va ku eyi vo jiwana va nga ha ri ko kusuhani na mina hi va hi ri kwalaho hi ka hi nga tshembi ku a mara swi ta endla a timoti xi nga duma hi ku endla tigigi mara hi nga xi tshiki ku in case to to popa tigigi ta xona hi va hi ri koho kusuhani na xona what is this so u nga expect ngopfu ku seketeriwa hi vanhu lava nga kusuhi na wena hi tatata because a va ku tshembi i ta hlama ku ya ku ya ta xiyisa xin'wana xa le kule mm. xifika xi ka a ni rhandza swilo leswi mi swi endlaka youtube that's why n'wini lomo jikajika na tiko leri ra ka papazela ne mm. mi nge hindi five wa vanhu va vonaka ti-show ta n'wina mara vo ma vona ti ta tshama ka
xivutiso xi hetelela eka ri gimeta hi na two years hi kha hi endla ti-interview i yini xi endlaka ku meya mahlweni ma ha endla ti-interview na mina ni vone yini sweswi sweswi masiku lama se swi tele ngo tirhisini to wayi va ri na wena ti tele tirhisini ya i xaka hi mpfo se a hi nge jikeli maxaka ne hi fane hi ma phikapa hi nga fani na lavani va vulaka va ku va ta ku hayi na mhaka na vona se i xaka

va ku fana na na ku u kuma ku i timoti ne i timoti hi lediya mara loko se di nghena laha ka channel ne se hi vona dj bry yeah. se hi vona mani mani we le kwihi kwihi wa jesus eh u ringeta ku vulavula na swi swin'wana swa ku i na marito lama yi nga ma vuliku in real life i ma vulaku laha yeah. mm, exebra wa jesus a wu se tshama u vula ku exe loko ni hlangana we patwini a hi wena u ringeta ku va fake matwisisa se me eh, ni mi thola hi mhaka yo ku na swi ta mi so na loko mi nga ri laha Yeah. so hi hi- hi endla original na loko siku rin'wana mo tshuka mi mi dumi ngopfu ne loko se munhu a endlisa leswi mi endlisaka swona va ta ku hi leswiya swa dadada that's why mi mabyeta byi lebya ni byi chayaka byi byi byi dya lomu no byi chaya va ta ku i layini yo vusoni makama Yeah. ma byi se se na n'wini mina vuhaxi bya layini ya n'wini yeah mm. hi fikile makumu aka chanele ya G1 Silver Makamba u nge a nge se tima Timothy why mi nga vutisi ku mixaka hi mhaka yini hmm?
hayi ni twi mhani siku leriya